E karanga ana a Te Matatini, te whare haka o Tainui waka, me te Kīngitanga ki ngā kapa haka katoa o te ao, kia rite ai rātou mō Te Matatini o ngā taniwha. Tēnei taku Te Matatini tuangahuru mā toru pea, tuangahuru mā whā, Nō reira, he taua āhua anō ki konei. E rere ana ngā piropiro, e hīkaka ana, engari he pai ki a au ēnei hui ki te noho tahi, te whakawhanaunga kia kite mātou i a mātou, kite ko wai kua rītaea, ko wai kua hoki mai. Te Pou o Mangatawhiri and their position please, Carl.
Tekau mā rima. Tekau mā rima.
Ko Tony Walker te pou o te whare haka o Tainui. Kei te poari hoki ia o Te Matatini, e hīkaka ana ia kua tau ngā tūranga tū ai o tēnā kapa, o tēnā kapa ki te atamira, ki Hopuhopu. Kare he aha? He aha mehemea kei te māharahara tātou ki ērā kāpae, kāpae? Whakaputa ngā whakaaro, ka kimi rautaki, heoi anō ko tāku he tangata kē tātou, e mahi ana i te mahi a te tangata. Ko te mea e tika ana ka inoi ki te Atua pea kia pai mai mo te katoa. Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue, te kapa toa whakaihu waka o Te Matatini i tēnei wā, te kei. And their position ka? Whā.
Nama whā, position four. Kua ora te ngākau i te taenga mai ki tēnei kaupapa i te rangi nei. E hīkaka ana te. Well, te kite i ngā hua i runga anō i te panonitanga ki te huarahi o te whakaraupapa i ngā kapa, me te āhuatanga ki te seeding, nō reira e hīkaka ana te kite i ngā āhuatanga hou ka puta. Mō te kapa toa whakaihuwaka o Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue, e koa ana rātou ki te tū tuawhā i te wāhanga o te kei. Te Matatini he tino whakataetae nē, koinā i te mura o te ahi ki te taha ki ngā mahi kapa haka, ā, nō reira e tika ana mehemea kei te hia kia whakataetae ki ngā kapa kē atu ki te tai puna, ko Mātaatua tērā, ko Tainui waka tērā, ngā taniwha o Tainui waka, ā, me Tāmaki Makaurau anō hoki, ā, arā anō a Te Tai Rāwhiti, ā, ka eke ki ngā taumata i ia tau, i ia tau nō. Kōpiki,
he taumata ki taumata kē. Ē, tika, koinā ngā kapa i tau ki roto i te mātangi rua. Hoi anō, ko wai ka hua, ko wai ka tohu, a wai ka tau ki roto i te mātangi rua mā te tau e tū mai nei? E mihi ana a Tā Herewini Parata, Heamana o Te Matatini, ki te haukāinga, ki te ariki nui hoki, mō ngā mahi nui kua tutuki i ngā iwi o Tainui kia rangatira ai tēnei rā. Kare anō kia
whakatau ko wai ngā kaiwhiriwhiri, koirā anō tētahi āhuatanga kei te kōwhiringia e te poari, e te ao kapa haka i roto i ngā wiki ruarua nei. Te haona kaha. Te haona kaha. And their position and Te Ihu please, Carl.
Ono. Nama ono. E ora ana te piropiro, e tau pai ana te ngaka i tēnei wā. I runga anō i te mōhio kua ea tērā taha, ā, kua tahuri ō tātou te waka nei ki te whakarite ki tō tātou whakataetae e pai ai te tiaki i te motu. Koinei te wā tuatahi ka tū te kapa haka o Te Haona Kaha nō Tainui waka ki Te Matatini, me te mea hoki ka riro mā tō rātou rohe te whakataetae e manaaki. E tapatahi ana te wairua i tēnei wā. E rongo ana i te tapatahi o Tainui waka, kua rite mātou ki te hoe ngātahi. Wow, i te wā e rongo i te nama, wow, te rā e tū ai mātou, e tino harikoa mātou te rōpū. Hiahia nui mātou te tū i te rangi tuatahi, um, anei ea taua wawata, nō reira hurō, um, ahakoa tērā, ia, nama tuawhā engari tuatahi i te kei, nē, i te mea koira te, te kapa tuatahi, uh, i te rangi tuatahi taua wāhanga, um, engari hikaka ana, kua rite, ka rite, kāore anō kia rite, engari ka rite, Kia tutū te puehu, kia poua te aroha ki konei, ki Hopuhopu a tērā tau. Nau mai te matatini o ngā taniwha. Āe, nau mai te matatini o ngā taniwha. Kua whai tūranga i taua rangi, nō reira kua mōhio mātou mēnā rānei kei te kai parakuihi, he aha hoki, he aha hoki te wāhanga ki a mātou ngā rā e wātea ana te haere hei ringaringa mahi.